zo yani nyirigo ne nyisa ni yande ni onyus usidonje ka polis kama omelewa to fare no ka winji madhi adonjo ka polis ka mere
Oya. Bwana ang'o matimi bwana? Ami Ang'o sidno- matim- Ami sidno ka ntiere gi kucha cha bwana to oki- okinena ade bwana. signal mane ma miketho na godo network michocho na godo atiyudo ka an busy ting'e na luongi ga ing'e na ma biro go bwana kapok ija ibiro ga ngo moro bwana ma kochul chul biro ga ngo ngo mi biro go mopogore gi mapande to kod dau kai iwacha ngo okawuondi bwana kiki ah, ok ija dhi ome kamano ok en gimi nyalo dhi om ka kiparo ah!

isemadhe
ing'we ukachamo wiyi adwa na yani mano koro wa advertise kaka wabiro chako uso bwana mkare chako biashara maber to dakini nyisa ni in serious bwana yani 2000 waro waro changa tu waro waro tei 20 liters ah sijawara hiyo changa golo changa kanye bwana chief netimo red red red apenjino je police ukadonye police
To ere kaka inyalo access this beat? Ok an kar hawo.
Ah, okay, ere un red, okay, sawa, eh, awe. Shut down the battery bwana, mondo iwinj gima nyisi bwana. Gima otimore. Boyo opando changa e tok dalawa. Sama ne chief lawogi. To tanene, opando tanene, koro changa no pod liet.
Obwongo lala.
Obongo nindo. Ino nindo Tanzania. Wacha kuniguruma. We, we mora. We mora.
Mane kama kodi winje kasile sikila la mgugi bire. Eh? Upunjika ngo. Tiendi. Nen ga ngo, upunjika ngo. To kod king'e ni koth nochwe yot fwenyo nikech mm. ing'eni kata ne yani ifolo tu mana kaka tiende kama onyono ni owere no pando gimoro ipando bwana to tiendi to tang'o bwana Hivi aparo methali moro ne winjo niya, eh. kuteleza si kuanguka. Machieng' moro koro aduka kier tawele koro kadhi lwar, ni Kiswahili kare bana nagodho ka piny bwana, koro lakani nodhi kare. An kama nang'eyo godo, ok nawuoyo na mer, eh. ng'ato nyalo wacho ni to nyithindogi Tija mer. Apenji, apenji.
Gise mer.
Pok iwinjo kata ka ng'ato nyisi ni bwana e mogo ni omer. Iwinjo, iwinjo.
Eh? Style ma koro dwani wauso go te in en adi? Achiel.
Ok waus ne ng'ama ok nyal bedo ng'ama iluongo ni a drinking. chocolate.
Mano ng'ama chal nade onyulo?
En ng'ama ineno bwana joma lando gi mago mapae. Unless ni en ng'ama chocolate, that's a drinking badi. Nyako bed ng'ama chocolate. To ng'iyo bade.
Ng'iye kata kama ng'ini pae kata ka wuotho to en ng'ama lando wuotho kata kama na kama. En en ng'ama kata kises kises kane. Mago rules and regulations, terms and conditions apply. ma kapok ichako biashara nyaka dhi kaw ni gine biashara mar chana be dwaro gik mang'eny go yawa chana ma center ya eh nyaka ibed gi business permit to mama iwinjo permit mi uso okombe koko hey bwana anadhi university permit en ga permit
To koro tichule nang'o? En gima ichulo achula. En gima gima kelo mit gima kelo mit ema ichulo koso mit nikech mit to pok aneno kuma ba mit gina gina koro jo Huduma Center mong'eyo mano koro ichaki chaki manyo ni gimoro ni yellow fever ohala tek yawo bwana bwana wan chang'e dwaro nyaka yellow fever medical report mari bing'e bwana chang'a iluongo chang'a nang'ono Kenji bwana changa matinde ene gima ya, ya ngufu malich. In pocket in pocket neno kata ka mwesimiwa dong nyocha wametho gi mwesimiwa mi miwinjo kuwa mer gi mwesimiwa malich. Mano mwesimiwa mane manyalo mer. Ma mwesimiwa dhi mwesimiwa wuok ka ni omo ni chiwo speech to speech mokuongo golo ni ok adwar joma ninde tich to dakika no to nindo kwanye.
Magie ki to bwana ma ma wachi ni bwana te angono ma mai gina ido de kama
ani kwa kwa nyombo idu ato ma tango ma gine a ma ngeyo ma nini Dako ndike ma nini ma ang'eyo. Iluonge nang'o bwana? Okiwachi bwana. Ni makwar ni ang'eyo.
Ma nini? Mabire kwane.
Ma nini?
Hello.
Ma gimoro ma kuri neno supageti. Eh.
Ok ane, ang'eyo. Ing'e supageti?
Mm.
Ang'e duka. Koro ma e masin ma loko supageti duoko e eh, Indomie. Eh. Hey!
Tupone ndio watu nje wenyewe Indomie. Dak notiyo gi masin ni. Kulisa se ojenga dong pok nyo ipenja. An magi wan go dosina nigi gigi abich. Na wuondi awuonda an ang'egi. Ami ami adhi ni.
Ang'egi ni.
Mani anango. Ita. To ngiwa.
Iti mane? Ngiwa. Magi to magi tango mfuwa. Neno kwa lwalo na ni bwana manyo ita.

Bwana isomo kanye?
Kenyasa University ndalo mane pod ok rwak longe e secondary. Kenyasa University mago to university mayudore kanye ne magi. Bwana ikia ikia gine ikia nai Ani en asomo university ma naye. Naye kende kidonjo kamae mitokni kende gwenyore to ji wacho Kiswahili gokinyi to ji rwako lewni manyien chal Christmas. En en habari yako habari yako lilo. Nitie group a ah, a. Ah. Nitie kaka ji wuotho. Nitie joma rwakore rwaka to gin giwacho mana habari yako. Kaso nitie jo mzuri, bang' mzuri. Aito koro nitie joma mosre mosa ki Mombasa.
Mani isedhi bwore kose iwuoyo ga wuoya ni nus ga.
Boy na mare mano pimo na. Kata ka ng'ato pimo mana wi bora no pimo. Mana bache ma abro thi na ino hero gima biro kuonga tonyo. Abiro to yore jana robi ni rub. Ta donja donja ta, ta, ta kuonga dhi gine mabor no. ICC. Right. KCC, KICC.
Ok adhi penjo gi gimomiyo chak nengo ne ne idho kamano. Nawinjo Nairobi kanyo ema nitie masiwa mirefu. KICC en bana kuma jotelo eh, dhi bete. Jalo mage mabete, mage tang'o bwana. Ini weni jotelo beti ka kanye. Wuon, wuon, wuon pesa mane okwongo bedo President Sarap Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta.
Mano to ng'awa. Kenya kae ema nogo pe ogo Uso picha e dalau. pesa 100 kanyo kubet kama Nobet e wigi.
ok josiasa te josiasa te mane Apenji mabede nobet e wigi wi KIC. kanyo bwana an ang'e naye maber kata kaka indike ining'e na- ndika ne naye ndik kata yamo Koro ka nai nai ema ng'eyo, koro nai achiel nyalo tama. In ing'e nai nai, itiri ing'e nai. Na ina ing'eyo. An. Mano koro chu, mano nitiere. Ni gimoro kwal. Chuny nayi.
Ngino salawa ka nyaka gi nayi nayi.
Nitima.
Nokiwinjo ndalo mane. Ni anadak buruburu to ji to wacho ni, ni, ni, ni gweno lal bondo, ni gwendi. Gwendo buru.
Gwendo buru. Kare ninge wacho no bwana. You knew that case. Eh? Timo ni nani? Mago mago tanyera ina gani? Wale bro mie joka paro ni pacho atende ga bwana. Chok mane te sital na mazana nyero go. Do bwana nyakicham wiji. Sani kech ni oko ma kata gik michamo ichamogo. Koro wi ji- Rub and keep close to you. Wi- wi- wi ji tichamo to chieng' jakuwa dhi kodi otel to wi wi diel otami ichamo Mane? ni luoro wi diel Koro wi dhano Yaye, ok ichamo.
anyal. Bwana, by the way, wasego mbaka mang'eny. Ise realize ni sani wa waste time mang'eny kabisa kwa go ohala. Mani wanindo ka So how much do you need? yango eh, staff mag zaga man chien kanyo ni yeni usetek chang no chang usetek dwa ni mkora dhia report ka police na kwanyo gimoro lost and found me i onge ka police okenya tere ah, ah to kare use bwana nikech hata dhi konyi lande ni in gi changa lanse modwaro mano sawa kare dhi ah, kode ah waweya onge wach dhi adhiya kode 1000 okay bana 1000 ah 1000 to ng'eny bwana tawuondi nango gir 200 ma be samoro era amino ni ami 150 akonyi malich gei kamiyi 200 wuon go dhi maki kode bwana kubel so yawa aseyie leta 250 hey.
onja gini bi gini, gini mi ai so gino mi ai 50 mwana kauma